Però l-marru għala, jiena niftakar żminijiet ħbieb tiegħi li kienu jwaffquhom f'road blocks, litteralment dak iż-żminijiet il-pulizija kienu aggressivi. Eh, il-pulizija jagħmillek search, ma jsiblek xejn, iġejlek tbuslu l-boots. U bat tinżel tbuslu l-boots u jtik xut wieħed tad-doluri. So aħna konna nibżgħu ħafna mill-pulizija. So min kien jiffrekwenta il-marwana li aħna konna konxi li maħna qed nagħmlu xi ħażin, għax hija xi ħaġa naturali. Ehm, konna dejjem bil-biża. Bil-biża meta tixtri, bil-biża meta tpejjeb. So trabbejna ħafna f'dak l-ambjent. Mm-hmm. Però peress li konna nħossu li xi ħaġa li ehm, hija parti eh, li ttina ċertu Ehm, kuntentezza ċertu ċertu mingħajr ma tkun dipendenti fuq aħna ġeneralment nagħmlu ġurnata ta' xogħol tagħna ltaqgħu flaxija tejbu sigaret u nieħdu daħqa u nieħdu naqra pjaċir bejnietna as simple as that. Li beda jiġri ma mbagħad li notajt ħafna li by time il-pulizija jissukkaw jissukkaw jissukkaw fuq il-marwana. Jiena tengod minħabba l-mużika Ma mortx fuq drogi oħrajn. Jiena kont nagħmilha ma' klikka ta' nies. Illi jien matul il-ġimgħa dejjem mur rehearsals. Dejjem jiena li nimdu kelli 16 sena dejjem rehearsals, dejjem hekk nafni dejjem rehearsals. Jiġi l-weekend, npejpu ġis sigaretti u nieħdu pjaċir. Sħabi li matul il-ġimgħa ma kienx ikollhom x'jagħmlu, kienu jiġġergħu fit-toroq u jmorru l-barrijiet u x'naf jiena. So kienu jpejpu matul il-ġimgħa, jiġi l-weekend u mbagħad ikunu jridu xi ħaġa extra. Sfortunatament, 90 percent minnhom kollha spiċċaw ħażin. Illum il-ġurnata thank God kollha ħarġu minnha. Hemm wieħed minnhom partikolari anke qiegħed imlaħħaq eh, ma' setqa llum il-ġurnata għandi rispett kbir lejh. Però jiena dejjem evitatni, dejjem bqajt fuq il-marijuana. Xkont nħoss li għax ħaġa naturali, u li m'għandekx dik il-chemicals, eċetera, eċetera. Però mbagħad li beda jiġri notajta ħafna fiż-żgħażagħ, ta' meta bdejt nikber nara jiena, ta' meta tkun żagħżugħ kulħadd toħob jesperimenta. Min jindaħan bl-inbid, min jindaħan bl-alkoħol, min jindaħan bid-drogi, kulħadd jieħu pjaċir jistimula għal ruħu. Peress li l-marwana kienet kbira bħala ammont biex tixtrieħ. Biex tbejjeb titmur ximkien f'xi kantuniera għax kiex ommok xi ħadd ma jmurx jirrapporta kiex il-pulizija. Iż-żgħażagħ jridu jitalgħu ħaj u b'daħlet l-ecstasy. Allora daw bdew jaqbżu il-marijuana. Għax il-marijuana tittobrom il-ġojnt, titmur tejbu ximkien, ir-riħa tibqa' fuqek, jekk għazzom naqqa marijuana fuqek kbira, jekk tixtri pirmla, nofs pirmla, ċoċata, ħadd jieħdok vjaġġ tajjeb, easy biex taħbiha, u f'kemm jgħidlek jinqala' xi ħaġa bum u ġewwa. Allora beda jiġri ħafna miż-żgħażagħ li bdejt nagħmilha magħhom jiena, bdew jaqbżu t-transition tal-marijuana. U bdew imorru għal Ecstasy. Mbagħad Ecstasy, Coke, li dak iż-żmien il-Coke kienet naqra expensive. Ma kienx daqshekk. U kien hemm dawk li sfortunatament ehm, kienu jaqgħu fil-heroin li kienet tkun id-disgrazzja. L-ikbar traġedja.
So jiena minn dejjem Issa għalfejn żammejt bil-marijuana, l-ewwel nett dejjem ħassejt li kienet xi ħaġa li kienet biżżejjed għalija. Sperimentajt b'affarijiet oħrajn, ġieli sperimentajt b'affarijiet oħrajn, però bejn l-upgrinking, għax jiena kull meta kont nagħmel xi ħaġa naqra il barra milli suppost, ommi u missieri dejjem kienu jitilgħu ġol-ħsibijiet tiegħi, qatt ma ridtni nkwethom, jista' jkun. So kull meta kont f'sitwazzjonijiet antipatki, dejjem jitla' l-vision ta' ommi u ta' missieri u ngħid, This is not my place. U bejn, għax fimt li dawk u. Kem dom t-esperienza dik, skużani, t-interrompi. Kem dom t-esperienza di li tkun f-situazzjoni fej tajt jimmux postijaw, għax eh, taħseb fomu kif. Meta, meta,
għax meta ġiet ġiet l-ecstasy kien kien żmien partikolari. Kien kien kien żmien interessanti. Jiena għaddejt mill-ġerni tal-ecstasy. Il-bidu tagħha fih fih xi ħaġa wow. Il-feeling, l-espressjoni, eċetera, eċetera, il-vibration, bla bla. Però mbagħad tasal f'ċertu punt li tibda tirrealizza li this is, this is dangerous. U li it's more chemical Dan natural. So kienu jkunu dak iż-żminijiet li anke tkun f'ċertu postijiet li jkunu antipatki. Jiena ġieli kont f'postijiet fejn is-sitwazzjoni ma kienx tkun tajba u kont niddeċiedi li nitlaq, avolja hemm sħabi u qegħdin jieħdu bars, eċetera, ma kont nħoss li this is not my place to be. So dejjem bqajt u llum kuntent, ovvjament kulħadd jagħmel id-deċiżjoni tiegħu ma jfissirx li għax Jien għandi dik il-kultura ħadd ieħor għandu jagħmel bħali. Jiena naf nies li l-marwana ma tagħmlilhomx tajjeb, li tqabbadhom ħafna ħsibijiet, li tqabbadhom anzjetà. Jiġifieri definitely I don't suggest li bniedem eh, jieħu l-marwana jekk jekk. Però jiena fis-sitwazzjoni tiegħi dejjem użajta b'mod eh, disciplinat u llum kuntent Kuntent bl-affarijiet li hawn żviluppi għax fl-antik ġieli kien ikollna l-imbarazz, imbarazz, imbarazz ta' vera. Bħala, bħala kwalità biex tejjeb. Bħala kwalità.
Partikolarment naħseb meta kienet kien hawn il-blokka naħseb. Għamilna sentejn tliet snin fi żmien fi żmien il-PN it was crazy. Aħna konna mdorrijin dejjem bil-marwana bil-grass, mhm. konna mdorrijin. Dik, minn kien jiġi xaħad bil-blokka, konna kważi nkeċċuħ lem. Mhm. Għax ir-riħa kienet tkun partikolari u l-feeling kienet tkun partikolari. Mhm. L-oppju jisu.
Għazekku.
Pero f'daqqa waħda, sparixxiet, u blokka biz, blokka biz. Għal-bidu kien ikun hemm Affarijiet interessanti imma bad by time, wow, u minn esperjenza dak iż-żmien għam xulli li jifhem. Mhm. Għamilna daqqa ta' sentin, sew. Mhm. It was a pity. Għax tejjeb u flok timxi ġiex passi l qoddim tmur ħames passi lura bħala feeling, eċetera, eċetera. Għax li skop tagħha x'inhu marwana biex inti tgħid għamilt li għandek tagħma ħadd irrilexja u just, just, just you let go, dak huwa l-iskop. Imma jekk. Tista' tiddiskrivi Naqra iktar kif timpatta lilek il-marijuana? Mela jiena ġibni ehm, ovvjament tejni fl-istress li minn kejn profa nżomm il-ħajja sempliċi, ovvjament l-istress hemm qiegħed, commitments, deadlines, eċetera, eċetera, bla bla bla. So tagħmilni iktar kalm, mhm. tagħmilni iktar kalm. U tagħmilni iktar nosserva. Jien nħobb nosserva ħafna speċjalment fejn tidħol natura, ma nħoss li xi kultant meta npejb iktar jekk qed nara siġra nidħol ġo fiha kważi bil-connection li kolli, iktar ġust milli nara minn barra, iktar nidħol fil-fil, fil-fil tagħha. Tifhem tibda tifhem iktar forsi l-essenza tagħha x'inhu? Iktar ninnota d-definition. U jien nħobb ninnota d-definitions ngħidlek il-verità, u apparti mill-ispirazzjoni tiegħi anke nikteb il-music, Hija li ninnota, ninnota, ninnota, sort of. U nħoss li l-marijuana in the right atmosphere u in the right environment it enhance dil-biża. Però dejjem għamiltha b'dixxiplina, qatt ma tkessaħna, qatt ma whatever, eċċetera, eċċetera. U l-interazzjoni tiegħek ma' bnedmin oħrajn meta tkun meta tkun pejjipt kif tkun?